El a cuminsa e lucha pa conservacion di Papiamentu. Durante dos periodo e tabata presidente di Fundacion Splica na Hulanda. Tambe e tabata presidente di Levende Talen Papiamentu y miembro di directiva di ABLT, cu ta Para pa Oficina Oropeo pa Idiomanan Chikitu, naturalmente den idioma Fries. Ruben ta esun ku a bin ku e idea pa lanta un organisashon na Boneiru na aña dos mil nuebe. E tabata tin e vishon ku si Boneiru kai bou di Hulanda, papiamentu por ta na peliger. Desde dos mil dies te ku awor Rubén ta konsehero di Fundashon Akademia Papiamentu. Gobièrnu di Boneiru a instalá Rubén komo un di e miembronan den e grupo di trabou di Akuerdo Intergubernamental pa Papiamentu. Na Hulanda, Rubén ta miembro di e órgano di konseho di Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Actualmente e ta presidente di e Hunta di Supervision di OCAN, Stichting Overleg Organen Caribische Nederlanders, y e ta miembro di directiva di NIMSE, Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, título di su discurso awe tardi ta Acuerdo Intergubernamental pa Papiamento di Boneiru. Su discurso lo ta na Papiamento. Y e ta desea un microfon. Nochi, danki. Mi yu Charitey, peso cu ta yuda mi, ke bay mi su nomber porque mi di se tog ke ta yuda mi cu e cambio di e sheet nan. Shit, nos ta scribi na Papimentu di Kòrsou i Boneiru komo SHIT. Bon, ta tin tres oradó mi dilanti, tres oradó ku elokuentemente a a splika lokual ku nan kier a splika. Awor ami ta bini di kuater, e último, anto último semper ta perfelu. Ultimo, por resulta un desgracia, pero e por ta tambe un un bendicion, pasobra hopi cos cu nan a trece dilanti nan a splica locual cu lo mi tin cu splica. Bon, mi ta purba haci mi charla den dje cinco minuut, esey ta logra sigur. Mi ke por bosnan yuda mi si. Si mi bira muchu laf ta papia un di mas, papia koiken, su kos asina ei, pisa man. Pisa man mi ta kanta un kantika, Chabelita, mi ta kanta Chabelita. Kende kada bia ku bo sa sinti ke kos ku bisa bira laf, pisa man, mi ta kanta mesora. Bon, anto un kos mi ta primiti boso, mi no ta pidi bosan pa aplaudi durante mi papiamentu. Bon, nos a kuminsá. Sharita ei e promé. Seta di sperando ku Sanfi soña. Ah, nos a mira esaki kaba na, e plachi ki kaba na kuminsamentu, ta trata di e kaft di e akuerdo intergubernamental pa papiamentu na Boneiru. Nos a mira ku e teksto ta tantu na papiamentu komo na hulandes. Ta un teksto ofisial di gobièrnu hulandes. Esei ta nifiká ku poko poko nos a mira ku Papiamentu ta kuminsá sipel drenta ministerionan hulandes, loke ta bon. Mi konklushon a base di e akuerdo aki ta ku tin hopi speransa pa Papiamentu i tin hopi speransa pa multilingualismo den Hulanda, pasobra mi ta konsiderá un ratu Kamp Boneiru komo parti di Hulanda. Kei di nos speransa. Mas kiba un teksto basta nechi komo introdukshon, i kel esei. Riba djesun di maart binti binti i un, algun mandatario di Hulanda i diputado di enseñansa di Boneiru a firma Akuerdo Intergubernamental pa Partimentu na Boneiru. E akuerdo aki tin komo meta protehá, promové i ankra idioma papiamentu mihó na Boneiru. Komo eks presidente di Fundashon splika, mi ta konsiderá e akuerdo intergubernamental aki komo un marka importante den historia di emansipashon di papiamentu. Mi ta mir'é tambe komo un testimonio di esfuerso insesante di splika, E Akademia di Papiamentu a logra mihó posishon di nos idioma, un marka importante. M'a primintí ku mi ta pidi boso hasi aplauso no, pero tòg mi keu aplauso pa e marka akí. Anto awor, kòrda bon, Isaman, una bes ku boso a nota ku bo ta mira laf? Isaman, bon. Den e Akuerdo Intergubernamental tin algu, algun kos ta basta pekuliar. Nos ta mira por ehèmpel ku e akuerdo ta rekonosé Papiamentu komo un idioma madurá. Ta algu nobo kisas. Hulanda ta rekonosé Papiamentu komo un idioma madurá. A Mas i mas papiamentu ta bou di preshon. Hulanda ta rekonosé ku papiamentu mas i mas bou di preshon i e na menasa. Ta deseabel pa ankra i protehá papiamentu. Papiamentu ta importante pa identidat i kultura di Boneiru i e boneriano. Papiamentu tin un ròl sentral den e praktiká multikultural di Boneiru. Epa. Papiamentu tin un ròl sentral den e práktika multikultural di Boneiru, loke ta nifiká ku poko a poko ta kuminsá rekonosé e ròl di papiamentu komo idioma di matriks. Konseho Insular a ekspresá su deseo pa risibí protekshon pa papiamentu, esaki entre otro den un moshon di desèmber dies nuebe a binti seru nuebe. Papiamentu ya kaba ta den diferente lei. Amtenarnan di Hulanda ku ta bin traha na Boneiru ta siña papiamentu promé ku nan sali Hulanda. Ke men tin desaroyo positivo. Ta p'esei ora mi bisa ku e Akuerdo Intergubernamental ke ta un marka importante den desaroyo di papiamentu, mi ta kere ta bèrdat tambe. Mester mira Akuerdo Intergubernamental pa Pavimentu na Boneiru komo un stashon riba rumbo di aplikashon di Karta Oropeo pa Idiomanan Regional i Idiomanan di Minoria. Esaki mi ke splika un ratu. Semper e dos organisashon Akademia pa Pavimentu i splika bisa ku mester protehá pavimentu bou di un Karta Oropeo. E karta aki. Nan bisa e nòmber Hulandes ambe de paso, ku ta Europees Handvest for Regionale Talen òf Talen for Minderheden. Dikon? Paso esaki ta duna mihó protekshon na papiamentu. Ainda e nos no ta djel'é awei, pero e akuerdo intergubernamental aki sí ta un stap importante den e direkshon i den e akuerdo ta menshoná tambe ku ta deseo di gobièrnu Hulandes pa rekonosé e papiamentu na Boneiru bou di e Karta Europee Kidanan. Mi ke menshoná algun aspekto interesante di e akuerdo aki. Ta rekonosé Papiamentu komo idioma kompletu i outónomo. Aparte ku ta un idioma madurá, nan ta bisa tambe ku ta un idioma kompletu i outónomo. Ta hasi esfuerso pa ankra, mantené, promové i stimulá uso di Papiamentu na Boneiru. A base di konsenso ta yega na palabrashonnan riba kontenido di e proseso. Pues, ta asina ku OLB di su banda i e ministerionan di otro banda ta sinta papia ku otro i ta yega na konsenso. Bo por bisa si ku esaki ta un poko fafelu pasobra semper bai e ministerionan por bisa, He, pa nos su ke esei. Ta un tipo di veto. Pero laga nos keda tene konfiansa. Ta informá otro i komuniká ku otro aktivamente. OLB ta informá Gobièrnu di Hulanda i e ministerionan ta informá OLB. Aktividatnan ku resultá di e akuerdo aki semper mester pas den konteksto legal riba nivel lokal, regional i nashonal. Esaki trobe ta ta un tipo di, como ta bisa, e e coco nan ta bishi hende loco, si un un un un corset, couchette, danki. Ta bon semper cu tin hende di cu sa miho papiamento den sala. Pasobra e ta bisa cu anki kico ta deseonan di Boneiru no tin mag di bin cu ley nobo. Antes esei ta poko fapelo, pero mi ta bini bek riba dje pasobra rat van Staten tòg a pensa, ta pensa un poko otro. Tur palabrashon mester subrayá e akuerdo intergubernamental akí, Inisiativa ta serka Boneiru, importante, e bini ta Hulanda, Ministerio na Hulandes ta bai bisa ki nò ta Boneiru tin ku tuna tuma inisiativa, ta Boneiru den promé instanti tin ku bisa, ta esaki nos ke. Huntu ta disidí kuantu sèn ta hinka den e akuerdo. Papia lo trobe no, bo dei di chikitu purtá no dje tantu sèn ei. Pero bon, tin ku wak kon ta kon ta surpasá esei tambe. Ainda mi ta mira ñu man. Bon, nos a sigui. Algun stipulashon den e akuerdo Ciudadano di Bonaire, ciudadano boneriano no por bay wes y exigí cos basá riba e acuerdo aqui. Si e acuerdo pues, un mayor no por bisa sigui ta bay ta bisa mi ke pa na scol tal tal cos sosode basá riba e acuerdo. Pasobra e acuerdo ta algo entre gobierno di Boneiru y e ministerionan. E acuerdo ta pa tempo indefiní. Bon kos. Ta publiká e akuerdo akí tambe na papiamentu den Staatskoerant na Hulanda, loke ta nifiká pues ku papiamentu ta keda menshoná òf ta keda usá den dokumentunan ofisial na Hulanda. Ta publiká e akuerdo akí tambe den Afkondigingsblad di Boneiru. Anualmente ta informá Tweede Kamer i Konseho Insular riba kontinuashon di e akuerdo. Pues tur aña Tweede Kamer mester hensá si nan ta hasi algu kuné so i nos usá. Pero ta na nos pa keda mustra nan ku hepa e kos aki mira i lesa, mira i lesa e raportahe i hasi algu kuné. Si nos keda ketu, nada no ta sosodé. Por lo ménos un bia pa aña mandatarionan ta reuní riba e akuerdo. Por lo ménos dos bia pa aña ámtenarnan di Boneiru i e ministerionan envolví ta reuní. Tantu OLB komo Hulanda por kanselá e akuerdo Pero mester tene kuenta ku un termino di seis luna. Ke mende aki awor ke nos a bisa nos no ke mas, anto aki seis luna kuma e kos ta para definitivamente. Ora kanselá no ta eksistí obligashon pa kompensá otro. Ke men si tin palabrashonnan asi kaba ku mester paga, anto e rei ta e diferente partenan mes mester kubri esaki. Lei Hulandes ta vigente ora trata di conflicto, te men si mester sosode algo anto e mester bay wes ta wes Hulandes of Lei Hulandes wes na Hulanda lo mester bay. Pa clausura e parti aki di mi charla mi ta bay riba e metanan concreto cu e acuerdo ta menciona. Anto esaki ta bira interesante. Tur e kos ku a bisa hoy ta leuk, pero awor aki e kos interesante ta kuminsá. E akuerdo ta stipulá ku partidonan mester hasi esfuerso pa kapasitá dosentenan di Papimentu na Boneiru den enseñansa primario, sekundario i mbo Pa mihó posibilidat pa organisá nan lèsnan den den forma optimal. E un rikos i beki nan. Ta nifiká ku dosentenan lo mester por siña, lo mester por dominá Papiamentu Bon. E e, del no! Ta nifiká ku a ku dosentenan a mester tin bon didáktika. Ta nifiká tambe ku dosentenan a mester ta mester ta mester poseé bon material. Ta nifiká ku dosentenan a mester ten kapasidat pa produsí nan materialnan mes. Ta. Te e punto aki so caba ta presupone hopi cos. Anto ta p'esei e punto ki ta bas importante. Mes importante ta e siguiente punto, Pa binti trinta ñu muchanan ta caba scol mas cu nan no ta ilitera, cu nan no ta litera den papiamentu. Pues, na binti trinta, tur hende cu caba scol mester tin suficiente dominio di papiamentu na Boneiru. Tur e cos aki ta conta pa Boneiru. Conta pa Corsou, Aruba ainda, conta pa Boneiru. Pa binti binti sinku, mester tin e nivel di kada dosente di papiamentu a registrá di manera ku sa kiko ta e e burakonan ku tin di manera ku por bin ku sufisiente kurso di manera ku por kapasitá e dosentenan mihó. Mester bin un ret di dosentenan. Kaminda nan ta interkambiá ku otro, sinta papia riba kon ta bisa sierto palabra, kon ta produsí material mihó. Keshon ku tin un ret kaminda dosentenan ta yuda otro. Mester yega na koperashon entre Aruba i Kòrsou. Hulanda, Aruba y Kòrsou. Y lokual ku nos ta boga p'e neutralmente, nos papia di Hulanda semper e diputadonan. Y sigur e diputado di Boneiru mester ta pegá serka e minister hulandes, pasobra ora esaki ta trata di akuerdo riba nivel di minister, minister, e minister konserní di Kòrsou, e minister konserní di Aruba, e minister konserní di Hulanda. Enton e diputado di Boneiru mester ta pegá. Sey na e ministro Holandés. Tin un ley ta bisa cu ora cu hende tin contacto, ora cu nan ta na di contacto cu publico, nan mester por papia papiamento. Nan mester domina suficiente papiamento pa nan por papia cu e publico ey. Anto locual cu nos tin cu haci ora ey ta zorgo pa e ambtenaar en berdad ta domina suficiente papiamento. Bon, pa hasi tur e kosnan akí, nos a wèlb'é a lanta un komishon, Komishon Akuerdo Intergubernamental, ku yama kai, nos a abrevié kai, kai sí tòg? kai, no kai, kai. Ku nos a yama kai, anto den e akuerdo aki nos mester nòmbernan djenenan ku ta den, pero su tarea ta pa yega na un plan di akshon kon kon implementá e akuerdo intergubernamental aki, pero tambe. Prepará e diferente interkambionan ku tin entre diputado i minister i entre e diferente ámtenarnan. Anto naturalmente kuminsá hasi preparashon pa ehekutá e plan. Nos ta raportá na diputado Nina den Heijer, pero Nina den Heijer a retirá òf ta retirando, mi sa presis, pasobra nos tin mira awer ota kual ta e diputado ku kai ta bin raportá na dje. Di mes siguiente nos a mira kico Kai a haci, enton mi ta primiti Neldo cu nos ta bin cla den dos minuut. Mi no a mira niun man ainda, danki. A kico Kai ta haci, Kai a analisa e acuerdo, principalmente articulo tres. Kico nan ta bisa na articulo tres? Di mes ora bo ta kai riba definishon, o nos papia di analfabeta, kiko esei ke min? Ki ki ora un hende ta analfabeta, of ki ora no ta analfabeta mas? Nos a analisá kiko ta sosodiendo awor aki riba teren di papiamentu. Nos a mira ku tin. ku tin diferente kos, por ehèmpel a traha un kuadro di referensia pa papiamentu, a laga traha e lokual ku Nick, Nick para klas i su kompañeronan a traha, a laga traha e lokual ku Marta traha, a laga traha kende. Asina ta yen di diferente desaroyo ta tumando lugá riba teren di papiamentu n'e momento e kinanan. Tabes ei mi ta bisa tromp'e ta bon tempu pa papiamentu, Jonan. Ta anunci cu ta al bay. Nos a haci e preguntanan concerni na e diferente ambtenaarnan, institutonan, tanto na Boneiru como na Hulanda y nos a cuminsa desorea kico nos ta pensa. Awor si bo bay siguiente Charité, nos lo mira mas o menos esaki ta un bisa masha chikito mes di locual cu Kai a bin ta haci te ainda. Nos a bisa si nos ke a a pensa kiko un maestro ta ki ora e ta e ta dominá sufisiente papimentu, nos mester yega na fiha kiko ta e nivel mínimo di dominio di papimentu. Si bo sa esei, bo por mesora tambe desoroyá kurso si ta nesesario pa e dosente yega e nivel mínimo deseá. A Meskos ta konta naturalmente tambe pa asuntu di didáktika, donamenti lès. Kiko e persona mester por pa por duna lès adekuadamente? A Mester desoroyá. Prueba, mester des, mester bin cu material, mester, bien cos. Mester di dos colom nos ta lesa kico mester haci pa en, na dos mil trinta en berdad no tin hende ta caba scol, mucha ta caba scol sin cu nan ta litera na papimentu. Pregunta, ki ora? Un mucha ta literá, ta sufisientemente literá. Kiko mester hasi ku dosentenan pa nan por sòru en bèrdat efektivamente bo mucha ta literá? Kòlòm tres ta duna nos un impreshon riba dominio di papiamentu. Meskos ta konta trobe determiná kiko ta e dominio mínimo Kolom kuater, Netwerk di Dosente. Esaki, pa den promé instante, ta pa interkambiá ku otro, interkambiá sin e di otro, deramá suerte, am sigur riba tereno di papiamentu, sigur riba tereno di didáktika. Ano, naturalmente, desaroyo di material. Se ke kaba. Penúltimo, Aruba, Kòrsou i Hulanda, Boneiru pegá Na lomba di e minister ta con? Con lo mi tin cu mi scoi? Carpato den su cuero. Ok. Ok. Danki, Marta. Pasobra mi ta tin otro, un otro imagen den mi cabes, pero mi ta kere mijo mi no bisa esey. Pero en todo caso, mi ta tin plak na minister Holandes. Pastor naturalmente ta e dop diputado di Boneiru ku ta biba i trakinan sa mihó kiko ta biba ki ta e deseonan i por vosiferá esaki muchu mas mihó. Un kala un karpanta ta laga bai? No, no, no, no, no. Naturalmente Kòrsou ku Aruba tambe mester ke, pero e ventaha dje kos ki ta ku trahando huntu nos a fortifiká i renforsá otro. Pasobra nos sa ku medionan ta skars, sèn ta skars, nos sa ku nos ekspertonan ta skars. No tin hopi. Awor si nos traha separadamente di otro ta nifiká ku nunka nos no ta yega den forso ku nos mester. Ta p'esei ta importante pa e tres pais aki, of e tres entidad aki sigur traha un tur cu otro. Por ultimo, anto mi ke bisa esaki pa spanta ambtenarnan, si tin ambtenar den sala? Ok, mi ke bisa pa spanta nan, pero ta logico cu aki tambe nos mester determina ta kico ta e nivel minimo di papimentu ku un ámtenar mester dominá pa e por komuniká efektivamente ku públiko. Anto si ta nesesario, no ta bai pa ki tin rende pa e trabou no, pero si ta nesesario e ta sigui kurso anto e ora ei. Kòrsou ku Aruba tambe konosí e areglo aki. Sí, no ta nada, no ta nada straño. E ta konosí fe ela, ma fe promé ku dies, dies, dies, fe diesunef, sikuenta i kuater kaba e kos ku e ta konosí. Kemé pero nunka no hasi mashá kuné. Anto awor poko poko kisas mester be hasi algu kuné. Bon, pa mi terminá, real no, pa mi terminá a ta asina akí ku ami ta kere ku a base di e akuerdo intergubernamental akí, Tin hopi speransa pa Papimentu ta asina aki ku ami ta nota un kambio mikemende kasi diametral di di na Hulanda si ka anto nan era hulandes si mandatario nan era hulandes kompará ku e epoka promé ku dos mil binti pasobra ta na final di dos mil binti e kos aki a kuminsá boltu. Mi ta mira e kabero hap. Sorry, m'a kaba. Danki! Ya, am sorry. Tin dos man na radio ku mi di, Chabelita, Chabelita, stop di yora.

Mi ta konsiderá e di dos aplauso ei. Esun di dos pa Rubén tambe. Rubén, danki pa bo presentashon. Bo a bisa na kuminsamentu ku e lo ta algu òf un bendishon. Ta kere ta interesante pa puntra e presentenan kiko el a resulta di ta. El a resulta di ta un bendishon? Ok, bon, bon.